Si ta awor bo a si ta awor bo a drenta den sintonia nos ta kontentu ku bo ta huntu ku nos tantu Kòrsou komo Hulanda nos hende nan na Boneiru, Sint Maarten, rònt mundu ku bo por ta wak via un plataforma por ehèmpel Cariflex Nos ta contento cu bo ta nos televidente awe atrobe. Awe ta djabierne trinta di augustus, e penultimo dia di augustus pa nos cuminsa tur e lunanan di br. Mh. Asina bo sa cu e brnan drenta den curpa bo sa cu december. ta den porta. Awe nos tin bishita huntu cu nos, e no ta den cushina e biachi, el a bin den cushina cerca nos un bia, Olga Job ta huntu cu nos, anto huntu cu ne tambe Aisha Henriquez. Olga y Aisha bon tardi y bon bini cerca nos den Traimer Dia. Si, contento cu nos por combersa un ratu, nos ta purba den e programa aki di indusí di di di duna nos hendenan hopi informashon kon nos tin ku kome, kon nos tin ku biba un bida mas mihó, nos ta atendé ku salun mental hopi biá den traimer dia. Anto loke ku Olga ta hasi ta klòp nèt den nos konsepto. Paso pa tur hende sa Olga ta un nutrishonista integrativo, anto e mester pa e splika kiko esei ta. Sí. Danki Nathalie. Um, dus un nutricionista integrativo ta un nutricionista ku ta um, take into consideration tur e aspecto di wellness. Dus mm -hmm. no solamente e comida, pero también e parte mental, wanneer mm-hmm. we mencionar, e parte emocional, e parte spiritual. Entonces, eigenlijk tur e pilarnan ku tin te maken ku wellness, hasta relacionan personal, entonces finanzas nan también. Mm -hmm. Entonces, ora nos tin balansa den tur e aspecto aki den nos vida, nos por ta mas feliz, entonces e curva por funcionan we mas mihor. Esei ta e parti di nutrishonista integrativo, anto tambe mi ta un certified holistic health and wellness coach, anto un persona di coach di e aspecto aki ta yuda e persona eigenlijk den henter e proceso di su su journey no di su bamentu of su sanashon di pur pa ke loke of cual ke su meta ta pa e salu y parti mental y emocional e coach ta yuda e persona manera tene nan man yuda nan tur dia si nan mester App un pregunta ku nan tin den supermarket of di kiko nan tin ku hasi nan tin eigenlijk e ongoing assistance throughout the time. Ok. Esei ta esei ta loke nan tin hasi. Ok. Plannan pa futuro di Olga pasobra mi ta imaginá ku bo no ta keda pará kaminda bo ta Olga. Sí, semper mi ta move eigenlijk. Sí. Mi a map ya hopi aña konosé diferente hende. Awor ki mi a habri mi shòp na Kòrsou, Natura Sa Wellness Shop ku ta na Saliña Bandi Lèris. Anto nos tin nos shopingnan, nos ta hasi workshops, seminario, ceremonianan tambe. Dus di diferente aspekto asina, anto ya a sigui krese tambe internashonal. So, di manera ku mi a biba binti dos aña afó, mi ta hopi inspirá pa sigui yuda hende nan afó tambe, anto representá Kòrsou komo e wellness island ku nos ta. Ok, nos ta un wellness island? Sigur, sigur. Sí? Sí, sí, sí. E hende nan afó ta mira nos pa esei tambe? Sí, nos ta trahando riba esei pa hende nan konosé mas derover, pero Kòrsou tin su historia Cu eigenlijk ora nan a descubri nos tabata un isla di wellness, no? Di sanacion, cu nan a cambia nomber, si, dus cura, cura song, cura, curing the soul, curing the heart. Anto nos tin hopi planta, hopi medicina, hopi naturalesa tambe cu por apoya e parti ey tambe, e parti spiritual. Dus, ya, nos ta den e proceso pa sigui apoya Corsou, mi tin un buki tambe cu mi a skibi derover, Vortex Energy of Curacao, e ta un e-book eigenlijk, nan por wak riba mi website, anto, y nan mi a splica

ku ta keda na Arizona, e matanan tur ta krese di krèl, nan ta bai ariba, tin un energia hopi poderoso ku ora nan yega, nan ta sinti e sanashon emoshonal, e sanashon spiritual. Meskos ku Bali, meskos ku Perú, meskos ku Tulum. Entonces tin hopi parti hopi spesifiko, hopi spesial na mundu ku hendenan ta bai, anto nan ta haña e sanashon aki di tur aspekto. Anto Kòrsou eigelijk tambe ta den Nan bisa e e location di Kòrsou ta den tres ley lines dus konekta Peru ku Tulum e ta konekta e otro linea ku ta bai rècht anto e otro ku ta bai rèks dus nan por wak e mapa den e buki anto e vortex energy ei ta e parti ei ku ainda mas ta bin demostrá ku Kòrsou ta un wellness destination. Interesante. Na kua di e paisnan aki ba sinti mas enkanto den loke ku bo ta hasi tur dia? Si, esta ta muilik pasobra ta ho, tur ta dushi, tur ta bunita, pero esnan ku a impaktá mi mas tantu ta Nepal, Nepal, Katmandú, ku ta hopi spiritual, hopi hopi haltu den, eigenlijk tambe den montaña banda di e Himalayan Mountains nan. Esei ta hopi interesante pasobra tin hopi Asian wisdoms. E parti di Mexico tambe cu mi a biba tres aña, e parti di Quintana Roo, Yucatan peninsula. Anto y nan tambe nan tin hopi aspecto con nan ta heal cu diferente yerbanan, cu diferente maneranan di conecta spiritualmente cu naturaleza, cu animalnan. Anto es e parti ei a yuda mi krese hopi. Anto ya, se dona mi bai, pero mi no a keda muchu largo einan, pero se dona tambe bo ta sinti e energia ora bo yega gewoon wow. Bo sabi ta un tiki overwhelming, pero at the same time e ta really healing spiritually. Anto ya, Bali, Bali ta hopi famoso, no? Bali ta hopi turistiko. Bo ta sinti energia, pero ya, tin hopi turista tambe at the same time. Dus, ya, sierto lugarnan bo ta sinti e, sierto lugarnan no. Pero mi por bisa den tur ku mi a bia, Actualmente Tulum ta esun mas credido si parti Mexico, anto Nepal tambe mi a conecta hopi na. So tin cierto otro paisnan tambe cu mi a bay na Asia. Así di esun pais cu mi a bay cu tur ta eigenlijk hopi connected pero Nepal ta esun cu a impacta mi bastante. Bonita, hopi hende ta bay Peru tambe no? Pa haci hopi tipo di healing aya na Peru. Si tambe mi a ntende. Anto papiando Aisa, Aisa? ta sakudi kabes bisa si. Bo tambe a eksperenshá un tiki di loke Olga ta papia di dje? Sigur, sigur. Si nos tin ku papia di biahe, mi konosé Sedona, mi tambe a hasi diferente kos hinana den Sintié. Pero ami tambe ta hopi kombensí ku nos ta biba gewoon eigenlijk den un pais ku nos no sa, nos no ta konsiente di su balor di sanashon. Hopi hende ta yega kinan, anto hopi hende kinan tin nan second chances nan. Incluyendo ami awor aki cu e programa di Olga cu mi ta biba aki nan pero cu ya tin ora bo mester di un hende yuda bo, bo mester di guia, bo mester di informacion, anto mas añele cu awor aki mi por a bolbe hasi un cambio den mi bida. Hopi bo. Ok, laga nos ban e ori pa Olga su programa pasobra mi tin hopi gana pa nos televidentenan di Traimerdia sa Kiko ta upcoming pasobra Olga ta keda konstantemente bezig ku su programanan pero Kiko ta bai tuma lugá Olga? Sí, nos tin vários evento, e promé ku na promé ku tur kos nos tin un evento mañan, un seminario grátis ku nos ta bai hasi na Naturasao, nos shòp ku ta keda na Oude Karakas bai wèg no binti tres, entre dies uno or di mainta ku uno or dja tardi, nos ta bai tin un seminario over di Guatemalan kokou ku ta un kokou tradishonal ku nos ta trese afuer di Guatemala di e tribusnan. Bo nan ta, um, ja, nan ta harvest nan de un manera hopi special, mm -hmm. antora ei nos ta, nos ta bai haci un seminario chiquito mañana, anto tambe e oportunidad que persona nan por bin wak nos tienda, anto siña mas over de producto nan cu nos tin. Okay. Hopi de suplementos nan cu nos tin ta hopi special, so ta suplementos nan cu of me a colecta na cada un de país na aquí cu me bai, cu me menciona casi 50 y half país cu me visita, anto at the same time mi ta semper wak pa Suplementosnan to superfoodsnan ku ta hopi speshal, manera beivoorbeeld un ku a krese ochenta aña òf ku tin hendenan den nan kura mes nan ta hasi pa make sure ku e ta shen por shento natural, shen por shento di kalidat alto, no? Desha ahori nos tin oportunidat ku Miami por splika esei. Anto tambe nos tin nos motivational detox program, ku ta un programa di limpiesa korporal ku nos ta hasi. No ta limpiesa so òf detox normal òf diet, kuma nan ta pensa, pero ta un oportunidad di un programa cu ta siña bo con pa bo come den detox anto hasta despues de detox tambe. Okay. Sí. Um, esey ta esun cu a pasa aña pasa. Dus nos tin un nobo e flyer cu ta pasando. Nos tin okay. un flyer nobo cu ta di um, september 2024. Okay. Cu ta e fall equinox. E fall equinox ta ora e sol ta biniendo for di noord, for di northern hemisphere. E ta bien eigenlijk para Riba e equator por e bai zuid. Okay. Anto esei kemen ku nos ta bai hopi mas solo, anto hopi mas daylight. Anto esei kemen ku nos kurpa por um, es, e kurpa por um, kan bisa limpia hopi mas profundo. Okay. Si. Dus um, dus esei anto kuminsa dia 9 di september pa dia 29 di september tres siman. Aha. En nan por hasi den grupo of hasi priva. Um, Aisa a hasi e detox, pero el a hasi esun di tres luna ku ta nos 90 days program. Nobenta dia wou. Lif? Nobenta dia. Si, si e pero normalmente si nan no ke hasi nobenta dia nan por hasi dos siman de detox of nos tin un derde week ku nan por dumi huntu ku esei nos ta hasi den grupo of nan por hasi el priva. Anto e programa ta na ingles nos tin asistensia si na papimentu anto e ta helemal online nos tin hende nan rònt mundu ta dumi ei. Dus nos tin un plataforma online ku username ku password nan ta drenta anto nan poña e meal plans, e resetanan, anto ri tambe nos tin nos online zoom video calls, anto den e video calls nakin mi ta eigenlik splika tur aspekto di detox pa nos hasié balansiá, nos no ta hasel'e muchu strèng si e persona no ke beivoorbeeld òf un hende por hasel'e hopi mas avansá. Dus tin diferente estrategias Anto tambe rankings ku e persona por kis kon pa si el e basa riba nan mes, anto nos ta siña e persona tambe kiko ta miño pa e hasi. Okay. So no ta tur hende ta meskos. No. Um, dus eri nos tin e, e parti apoyo, anto tambe ta siña over kon pa lesa labels, kon pa si despues de detox, mm. um, kon pa, pa mantene tambe despues e parti emocional, e parti spiritual. Anto um, tambe e ta consisti di un group app. Dus nos tin un group app, nos tin eigenlijk hasta dokternan ta do mee ku nos, anto certo specialistanan, Anto tambe nos ta e apoyo den e grupo di e komunidat ku nos a krea. Nos a seita mete apoyo, si un a di sa, ai mi tin hamber, mi ta kansa, mi no. Nos ta inanan, ta apoyá, motivá, asking questions, ègt hasiendo e preguntanan nesesario pa komprondé un e persona ta, pa e oir e yud'é kambia su aspekto, su su mindset pa e por logra su meta. Ok. Papiando di detox, ora ku detox segun e plan serka bo, Olga, kiko ta pasa? Bo ta baha di peso tambe? de paso? Sí, e personanan por kies. Dus okay. nan enan por padi peso of nan por mantene e peso. Mm -hmm. Pero ese no ta algo ku nos ta focus. focus riba dje. E ta un resultado, sigur, sigur, hopi mm -hmm. hende ta ba kuné, pero nos ta focus riba e aspekto di kambia e mindset, anto tuma e akshonan nesesario, mm -hmm. anto kambia e kousa di e problema di e sobrepeso. Pasobra hopi bia nos ta focus riba nos tin ku ba, pero nos no ta mira kiko ta e motibu di kon e e overweight te no dus e sobrepeso dus nos tin cu bay wak ta kico ta e parti ta e hopi bia t'e toxico cu e kimiconan cu ta ban bisa verzamel ta den e curpa cu mester elimina of nos tin cu elimina e parasites nan of nos tin cu cambia e mindset of nos tin cu baha e ansiedad anto e wak ta di kico kico ta eigenlic stem e problema no mescos cu cholesterol presion halto. Dolónan di kurpa. Nos por bebe remedi anto dòkter ta manda remedi pero nos eigelik mester solushoná e problema di kiko ta kousando e problema di salú, e desís, anto e hasi un esfuerso pa e kambia e root cause di e problema anto e problema no ta ei mas. Nos ta sinti nos mes hopi mas mihó. Entonces einan nos ta focus on. Mas tantu e parti. Anto e rei e ta bai hopi personal e ora ei, Olga? Si, e por bai personal of den grupo, e ta mas den un group setting, pero souiso tur hende ta yena formulario, mi ta lesa e cosnan cu nan ke focus riba dje. Anto den e group calls nan nos ta papia over en general tur locual hende nan a splica, anto mi ta duna guia basa na si. Si hende nan a hasi algo mas personal mane Ais a hasi, ora nos ta focus precies riba locual e mester, anto nos ta cambia e programanan Anto customized based on her needs. Dus pa mi sa si. Mi sa ok, mi ta bin purba esaki, pero a mi anto gusta e ora nos ta cambi'e. Nos ta keda adapta, adapta, adapta te e ora e haya un cos cu ta funciona p'e, cu e ta contento cun'e, cu e ta sinti el'e valora, anto fulfilled, anto repa e sigui. Pasobra esey ta locual ta duna un persona. un mantenshon despues. Sigur. Ok, laga nos ban seka Aisa pasobra mi ta hopi kurioso pa mi tende su historia. Kon bo a yega seka Olga? Primeramente, mi a haña un krísis eigenlijk di preshon haltu. Mi a lanta un dia Ku mi pienan tabata hopi inchá, anto ora nan a tuma mi, a hasi un òndersuk, en el fin y el kabo a ku'e mi preshon, mi preshon tabata ekstremadamente haltu. Si ei tabata aña pasá novèmber. Obiamente mi a bai dòkter, mi a hasi diferente kos, anto segun lunanan ta bai, mi preshon ta ba wèl, pero no tabata manera mester ta. Anto si bo mita konta hende, hopi hende ta nombra Olga Job, Olga Job, Olga Job. Anto simplemente yega un dia ku mi di oke, awe mi ta bai yama Olga Job. Asina i bai yega serka Olga, des un banda nesesidat, di otro banda naturalmente ku su reputashon a yega mas serka serka mi. Anto mi hasi e yamada, mi hasi e intake, anto a base di e intake ora mi a bai serka Olga, ya mi a sinti mi tan agusto ku mi ta ripará ku ta un persona ku sa di kiko e ta papia, ku tin e konosementu pero tambe ku tin e empatia i e kompashon pa dil ku bo komo hende. Entonces awor e ku bo ta bisa e por ta hopi personalisá, sí, pasobra e ta skucha bo, enton e ta, ami a yega mi a bisa, tende, mi no por sigui asina aki, mi ta koriendo un risiko hopi grandi di sea un atake di kurason òf un stroke, kiko mi por hasi? Anto mi a haña e guia ku mi ta tin mester na e momento ei. Kiko bo a hasi, Aiza? Kiko mi a hasi? E promé siman Olga rekomendá mi kuminsá alvast ku su suplementonan. Manera el a bisa wòrdu, e ta sòrsnan di diferente fuente ku bo sa ku ta kosnan di hopi di kalidat haltu i ku un balor agregá sigur pa bo, pa bo bienestar i pa bo salú. Dus mi a kuminsá ku eseinan e promé siman ya pa mi kurpa kustumbrá pasobra mi ta tin e suerte ku mi ta tin un timing tremendo. En de timing tabata ta ku un siman, of eigenlijk dies dia promé ku su detox program kuminsá, mi a yega seka dje. Dus yori mi a tuma e suplementonan i sigui ku e detox. Anto mi a hasiendo e detox, mi a kuminsá tambe ku e programa di tres luna ku e ta indiká, dus e nobenta dianan, ku esei ta eigenlijk e coaching. Dus e coaching ta bai yori hopi mas leu pasobra nos a bai para na aspektonan mental, e aspektonan emocional, pasobra claro esta cu mi no mi no a haya e presion zomaar. Si, correcto. Mi a haya e presion pasobra mi life style tabata completamente fooi balance, ta tin diferente cos tanto emocional como mental, foral den mi trabou cu ta tinmi. hopi alterá. Anto mi coping mechanism tabata di usa un cos cu eigenlijk mi stima hopi cu ta chuculati pero na un cantidad excesivo. Oh, ok. Cu a causa mi un sobrepeso, a causa mi colesterol halto pero cu tambe a causa mi hopi of a yuda anto a contribui cu mi presion tambe a subi. Nos ta mirando un foto aki. Si, bo ta mira e cambio. Si, esaki ta Aisa, toh? Si. Sí, ai sa asina ki bo a kuminsá, anto awor aki bo ta asina de manera enfoka. Pues si bo mira e number ai na mi a kuminsá na mart ainda mi ta ta mi ta tin dos binti un kilo mas, anto awor aki mi tin binti un kilo ménos manteniendo nan. Y esey ta haciendo e detox nan y sigui entre entre e detox nan tambe, e programanan di detox, sigui come di un manera salu y sigui biba di un otro manera y usando tambe e suplementonan. Ante colesterol, it so happens cu di mes ora cu mi a haya e problema ey, cu mi dokter a bisami, ok, laga nos prome beh haci un examen di sanger, mi a haci esey, Mi LDL cu tabata naci en ochenta y shete y dia prome di juni mi a bay haci un test atrobe anto e tabata naci en binti sinku. Ke mendi eynan por bo mira sin medicacion pa combati colesterol, simplemente pe cambio cu mi a haci ya mi colesterol a baha drasticamente. Sí, hopi bon. Kamer di Kontròl Olga a buta e QR code riba pantaya. Bo por scan e lia li'e. Nos ta lag'e konstantemente riba pantaya pa asina bo por scan'e i aki nan kiko nan ta bai haña Olga? A ora nan scan'a ta den mi wèpsait. Ok. So riba mi wèpsait tin informashon pa nan app nos. Nan por app nos, nan por haña un konsultashon di dies sinku minüt gratis serka nos na e shòp na Kurasao. Nos ta recomenda si pa nan traha un afsprak, ya ori mi mes ta i, anto ori tambe nan ta haña e guia, no? Pasobra pues hopi bia ora un hende ke bai conversa op elemento nan no sa precies kinan mester, dus ori mi ta haci e preguntanan adecua cu mester pa mi por determina kico nan mester pa nan por haña e suplementonan cu ta miyo pa nan. Dus nan ta echt haña explicacion tambe, cu ta hopi baloroso. Anto e ori tambe nan ta informashon di Detox, nan por registrá tambe pa Detox ku ta kuminsá dia nuebe di sèptèmber pa dia binti nuebe ku ta tres siman, òf nan por èp mi tambe si nan ta interesá mas den un programa di nobenta dia ku ta mas geared anto mas focus riba e persona presis. Anto ya, nos tambe tin e nos eventonan, dus nan por wak e informashon di nos eventonan ku nos tin. Mañana nos tin un evento, anto otro siman tambe mi ta bai papia na Centrale Bank pa e evento di Curaçao Tech Meetups. Nos tin diferente evento anto informacion cu nan pone tambe riba e website anto wak mas testimonio get a little inspired tambe pa comprende mas. Si tin mas testimonio riba bo website tambe. Si si sigur sigur si. Ok hopi nice pa mi bin bek seka aisa mi ta masha interesa pasa cu e tabata duro vooral e momento pa detox bo tin cu abstene di ki cocina duna mi duna mi un idea. Well, mi por bisa bo e no tabata duru. Ok. E tabata hopi fácil pa ami, pa mi sigui. Pero kon bo por a lòs sòri for di e chukulati? Bo sa, tabata un kos ku a sorprendé mi, pero eingelik tin un di e suplementonan ku ta esun ku realmente ta kombatí e parásitonan den bo sistema. Anto mi a komprondé ora Olga splika mi ku Ora bo ta usa suku eksesivamente manera ami tabata hasi den e kantidadnan industrial di chukulati ku mi tabata kome. Industrial. Sí, pasobra ta gewoon mi tabata keda prosesá chukulati hògè dia. Sí. Anto e ora ei naturalmente bo ta subi e òf bo ta trea un krea un ambiente ideal pa e parásitonan den bo kurpa. haña eigenlijk friu Wild West tanta forma i den. Anto esei ta duna bo cravings, bo ke kome mas. Anto tin un suplemento ku ta gewoon fantástiko. Tumando esei realmente mi no a sinti nesesidat di ni kome, ni òf ni kome chocolate en todo caso. I mi por bisa bo ku e dia te dia djawe, incluso ku awor aki djis pa mi test mi a tuma un break, mi no ta usando e suplemento ei, mi no ta registra ku chocolate ta existi. Obviamente mi a kome chocolate de vez en cuando, pasobra manera mi ta bisa Olga tin cierto lugarnan cu mi bai cu mi sa cu tin un tuchi na ordu, mi no ta, mi ta keda sin cu mi comela, pero mi no ta asina cu manera ta prome cu manera mi come chocolate mi tin cu sigui come of cu, no, mi no sa, kè men tin un cambio drastico riba nivel fisico, pero esei. Naturalmente e programa tambe yuda mi pasobra m'a atendé ku e parti mental, m'a atendé ku e parti emoshonal. Ku e ora ei tur e kosnan ta pone ku bo tin un balanse. Dus mi dan a nos bisa si tabata e kos ku mas mi mester a portá, mi por bisa ni apstené simplemente ku tabata un efekto di loke e manera ku e programa ta den otro. I en realidat sobrá kosnan, pa ami, mi eksperensia ta ku si bo por fòlg instrukshon, Anto si bo ta konfia, pasobra bo tin ku konfia, hasi e kompromiso ku bo mes. Regalá bo mes e invershon akí. Realmente bisa, mi ke stima mi mes di un otro manera. Bo ta hasi e kompromiso, anto vòlg e programa. Si na un kaminda, manera Olga ta bisa, e no ta bayendo shen shen pa bo, bo ta duna un indikashon pa e hasi un ahuste pa abo, pero, Den mi caso, simplemente y manteniendo e instruccionnan que el a duna, dus cuanto or mi ta bebe cua suplemento, kita e momentonan cu mi ta come, mi no ta sa, mi no a sinti ningun problema, mi no haya dolor di cabes, mi no haya ningun malestar, mi no ta tin ningun problema. E prome detox cycle m'a per, mi no a kier usa e palabra perd'e, m'a laga los di nuebe kilo. Esey tabata den dos siman y mey. Pero e suni mas bunita ta cu m'a drenta cu mi presion ainda, e ta suppose di shen binti ochenta, mira, mi presion tabata na shen cuarenta un dia, nobenta, no tabata baha di nobenta y sinku, cu ta un riesgo hopi haltu. Anto djes, djesun dia den e detox ey, m'a bay dokter anto m'a midi shen dieshete ochenta y dos. Esta bonita, preshon i mucha. Exacto. Anto djei mi preshon no a surpasá shen binti tres, shen binti shete, ochenta i dos, ochenta i kuater te dia djawe. Mi ta mediká, pero mi tabata tin kuater luna mediká sin ku mi por a ganel e bou di kòntròl. Juist. Dus, e einan mi ke mi ke mi ke motivá esnan ku ta skucha ku i wak nos ku Si bo tin cierto cosanan cu bo ta bisa bo sa regala bo mes, e regalo ey di e compromiso cu bo mes. Anto bo sa cu na Olga bo tin un hende cu no solamente tin e conocemento, pero e tin tambe tur e informacionnan cu por falta pa guia bo di un manera hopi responsabel pa bo logra bo meta. Anto mi meta no tabata pa perde peso. Mi meta tabata simplemente pa mi yega na un lifestyle cu mi sa cu ta salu y ta y pa mi bienestar. It so happened cu obviamente mi a laga los, pasobra mi ta bisa tur e peso cu mi ta tin ei ta un manifestacion di tur loke mi ta tin tene. Mi a come nervio, mi a come stress, mi a come caminanan cu mi tabata sinti mi impotente, rabia, mi a come tur. Na kantidatnan industrial di chukulati. Anto mi por a laga nan lòs. I awe mi ta hopi mas trankil, mi ta sinti mi hopi mas mihó. Dolornan ku mi ta tin tur a kita, malestarnan chiki chikitu ku mi a pensa, ai ta mi edat, nan a kita. Mi ta mira un kambio. Hopi bon. Bo mester a cambia bo sistema di come pasobra e ta eta un life style no? Awor aki bo bo ta continu bo ta continua gewoon cu e life style ey. Correcto. Bo mester a cambia drasticamente bo sistema di come, kico bo ta come? Pa mi e no tabata un cambio dje drastico ey pasobra tin varios cos cu ya caba mi tabata evita den mi dieta of Okay. den mi manera di come pero simplemente masiña aprecia tur loke ta ya vegetal hopi mas pasobra ma ontdek ku tin ye manera di kushiná nan Olga tin kisa dos sien piko reseta riba su wèpsait mi tin ku bisa ami no ta kushiná pero Olga tin hende ku ta yuda ku kesei tambe ku bo por bèstèl seka nan e kumindanan ku esei ta un alivio grandi pasobra bo sa ku bo ta kome di e manera ku realmente mester ta prepará anto m'a sigui kesei tambe di un manera ku mi ta sigur ku mi kuminda en todo kaso di mèrdia ta bon, ta na ordo, a ta ari mi mes a traha salada, paso esei Olga siña mi ki mi tin mag i ki mi no tin mag. Bon, mag no ta un palabra grandi, pero kiko bo ta duna bo mes, bo ta nutri bo mes kuné, bo ta nutri bo kurpa kuné. Anto den wikènt ainda mi ta kome de bes en kuando, tòg laga nos bisa proteina animal, dus por ehèmpel mi ta kome galiña òf un bia mi ta kome karni. Pero, ya, di un manera hopi mas balansá, hopi mas konsiente tambe kon mi ta hasi eskohonan, e oranan ku mi ta kome. Dus, pa ami en todo kaso e no tabata un, lèt mi pone esaki, un reto masha grandi mes pa mi hasi kambio, pero si pa mi hasi e kompromiso. Pasobra hopi kos bo sa, pero bo no ta hasi nan. Ai no, mañan bo mester, mañan, na otro siman mi ta kuminsá, na otro wak. Anto, Si. Esnan bo ta keda bisa no. Pero ke chocolate den mi boca no mi sa cu mi tin cu stop pero anto ya e cos ta bay robes paso ta yega un momento cu bo curpa ta bisa bo ten demishon ma haci mi maximo esfuerzo aki pero awor aki cosnan ta saliendo fo'i mas anto danki Dios cu mi tabata na un posicion cu mi por a mi por a haya e guia necesario y cu mi por a cuminsa scucha mi curpa bek paso esey eigenlijk ta e cos di mas grandi cu e kos aki e ta manera un e ta manera un biahe. En mientras ku bo ta sòrg pa nutrishon físiko, pasobra bo ta komiendo, ta tuma lugá un limpiesa físiko, pero mientras ku bo ta hasiendo esei ta un limpiesa realmente di hinter bo sistema ta tuma lugá. Anto bo ta stiña nutri bo mes bèk, kòrda riba bo mes. Paso mi no sa, mi mi no ke papia pa tur hende riba rònt mundu, pero mi por papia pa mi mes, anto sigur komo hende muhé, Tin ora bo ta lubida di kòrda riba bo mes. Bo ta kòrda di regla tur otro kos pa tur otro hende, atendé tur otro kos. Bo tin bo bo kapa di Wonder Woman nèchi bistí, pero bo no ta kòrda riba bo mes. Anto esei pa ami tabata eigentlik e kos di mas grandi, kòrda riba mi mes, tene e kompromiso ku mi mes, kuida mi mes i skucha mi mes. Skucha primeramente mi kurpa. Wen ta bisa, Olga, mi tabata hasi sin sa ku chocolati ta afecta, dus e cantidadnan atrobe ku mi tabata come ei, nan tin, e tin repercusion pa bo igra. Anto mi tabata ripara ku mi igra berdad, di a dokter bisami mi ta, mi tin kuminsamentu di un fatty liver, mi ta sinti na sierto kos, enteralmente mi kolesterol tabata haltu, ke me tin diferente kos ku por ta abo no ta realisa. Pero pasobra bo tin e organoe hopi comprometí caba pasobra bo ta cansá den hinter dia, en ta hay un chens. Anto mi por a ripará awor aki e cambio, anto mi ta bisa mi ta meditá, dus mi ta permití mi ta tin un manera di check in cu mi curpa. Segun mi ta haciendo detox mi ta papia cu tur mi organonan. Anto realmente ora mi a yega cerca mi higra mi a gewoon mira e smile, mi a gewoon mira mi higra bisami. Danki muhé, porfin bo a skucha mi. Anto esei ku esei mi ke mende e biahe ei ta un biahe na bo. E ta un biahe, e ta parse un kos eksterno pasobra bo ta pèrdè peso supuestamente, nò, bo ta bezig ta hasi henter un limpiesa di bo komo ser humano. Anto esei bo ta mira reflehá entre otro ku bo ta laga lòs. di e sobrepeso ku bo por tin, pero bo ta laga lòs di tur e otro kos, mester manera Olga bisa, nan ta diseases, dis-ease, ku bo ta haña, pasobra bo a kome hopi tempu robes, pero den por kome robes den e sentido bo a kome kosnan ku en ieder geval no a nutri bo, pero tambe e motibu pakiko bo ta komiendo nan, òf e motibu ku bo ta komiendo nan den e kantidatnan ku bo ta komiendo nan eksesivo manera ami tabata hasi, anto no tin mester. Anto nos por yama danki ku nos tin un hende ku a tuma tantu tempu pa biaha rònt mundu tambe, amplia su konosementu, amplia e base ku e tin pa e por guia bo den esei. I ami ami eksperensiá e guia ei di un manera masha masha positivo mes. Mi begrijp. Si. Tende bo i mira bo papia mi ta mi ta sinti e felisidat, e trankilidat mental ku bo ta poseé. Anto awor aki mi ta wak Olga, anto mi ta puntr'é, Kon bo a logra òf bo ta logra penetrá den mente di bo klientenan? Pasobra mi mes a pasa den hopi doló. Mi pasa den hopi doló tur e tempu ku mi ta yòn, krese ku hopi over overweight, hasi diferente diet. E dieitnan tabata funshoná pa un momentu, mi ta ba, pero mi tabata sufri di hamber, mi tabata ta unhappy, mi no tabata fulfilled. Ainda mi tabata tin mester di suku, mi tabata hopi adicto na suku. Dor di esei mi a haña hopi problemanan di salú, migrène, IBS, problemanan di digestion ku tripa, mi sinti mi semper kansá. Anto ya, mi a sufri hopi aña, anto mi hasi, mi ta bisa kasi binti aña ku mi a sufri den e proseso di mi ta hasi dieta, oke, mi no ta bata, despues mi ta subi bek. Despues un bia bo ta mira mi bien, un bia bo sa flaku, dus mi no tabata Tabata e version de persona cu mi tabata echt ta tin gana. Mi ta tin, mi ta tin gana tin e energia aki cu Isa ta comparti, no? Cu bo ta stima bo mes, cu bo ta, bo ta stabil, cu bo ta contento, cu bo por, bo ta, bo por disfruta di cuminda pero bo no ta sufriendo di djento. Rei den transcurso di seis ya mi a siña, mi a siña mi les, keda siña mi les, anto locual a cuminsa bin yudami ta. Prome cu nada cambia mi mindset pa en bes di dieet cu mi no mag come mi mester elimina, mi mester ta den un lacking mentality, cambia esey haci un un mentalidad di abundancia. Kico si mi tin mag di come? Kico si mi por traha? Mi ke ice cream pero ki sort di ice cream mi por traha? Ki sorti keshi mi lo por traha? Ki sorti, kiko mi mes por hasi ku ta fásil pa traha anto básiko, anto ta duna mi e nutrishon ku mi mester? Anto mi a kuminsá hasi juicing tambe, mi a kuminsá limpia mi kurpa, saka tóksiko ku kímiko. Anto despues mi di, hepa, mi no tin e ansiedat akí mas, mi no ta sinti ku ta un un entity ta bisa ta kontrolá mi mas. Dus mi a kuminsá Take Back My Power anto kuminsá a haña hopi mas forsa pa bisa sí ora ta sí anto bisa no ora ta no, ku no ku ta algu ta bes a ta kontrolá mi pa kome kiko kome ta ora. Anto tiki tiki mi a bin realisá mi di, Ah, mi mester a limpia mi kurpa. So meskos ku nos ta baña pafó, skei rudjente, nos tin ku limpia. Anto paden nos no ta duna e kurpa sufisiente tempu pa limpia. Nos ora mi a bin cuminsa pone in plus in na stui mi ta bini ok mi tin cu limpia mi curpa saca toxico saca e quimico despues mi a cuminsa yuda otro amiganan enton mi amiganan mes ta bisa mi bo ta haci hopi bon pregunta bo ta echt un bon coach bo ta ta algo cu bo mester look into enton ya mi a studia business mi tin un masters in business administration mi tabata traha na corporate America na na Merca enton mi tabata yuda asina despues di mi di oh bo sa kico mi ta bay sigui studia mi ta bay hinca mi mes den un integrative nutrition cu ta holistic mas natural cosnan. Cu ta echt e parti di aspecto di un lifestyle, pasobra e cita locual a cuminsa yuda mi. Anto den e proceso ey mi a siña hopi cos di cuenti, ok, hopi di e cumindanan, di e industrianan di cuminda, nan, hopi di e quimico nan ta estrategicamente diseña pa haci nos mes adicto. Ta un business, ta un negoshi, nan ke pa bo sigui cumpra e cuminda. Entonces tur esakinan ta, ta, ta ban bisa afecta nos mente cu nos mester di djento, ya, den studi, hopi lesamento, A bin haña sa tur aspekto ku ban bisa e ratonnan ora nan ta hasi research, nan ta pone biforbe un droga dilanti nan, manera kokaina, kompará ku un msg, ku ta algu ku nan tin ka den kuminda, anto e raton ta bai p'e msg. E ta hopi mas adikto ku ban bisa un droga. Dus, ora tur asina mi a kuminsá abrí mi mente, abrí mi mente, mi a kuminsá lesa, mi bai hopi konferensia rònt mundu, mi a kuminsá studia ku hopi mentors, hende nan ku hopi haltu den e aspekto di holistic health. Anto tiki tiki mi a cuminsa haña mi network, anto mi mes a sigui cu mi proceso di mi journey, anto mi a yega na un momento cu por fin mi tabata complet, complet, complete, no? Completamente den mi. Dus cu mi no tabata adicto, al contrario, mi a cuminsa conecta mas cu e parti aki di mi curpa, cu mi curpa mes ta bisa mi, no, esaki no ta sinti nos bon, esaki si ta sinti nos bon. Anto. Con ta yega eynan? Poco poco mi mester a limpia, saca e shushi, saca, mata parasites, hopi bia parasites ta pone nos hanja gana di come, pasobra nan mester come, dus parasito no ta bichi so, pero e por ta bacteria, e por ta virus, e por ta schemel, yeast, tur esey eynan ta eigenlijk come nos cuminda, enton nan ta kita nos nutricion, dus ora nos mata nan cu cierto suplementonan cu nos ta haci of cierto estrategica, ora e level baha, pasobra tur hende tin parasites. Ora e level baha eur y nos por tin mas control riba nos mes, anto e pa nos conecta ainda mas tanto cu kico nos mester haci, kico nos si, kico ta bon, anto haya menos cravings, menos ansiedad. Dus meh verdiep mi mes hopi den sey, den hopi den hormonen tambe, hopi over de organosnan, am, con pa haci fasting, con pa haci ayuno, cierto actividadnan cu ta pasa den curpa, mane ketosis, anto autophagy, cu ta reac-reaccionnan cu ta pasa den curpa, dus. Tiki tiki mi mes a cuminsa practica, mi mes a cuminsa test te Aina mi ta test cu mi mes, mi ta cambia, mi ta ok ban purba esaki, ok ban purba esaki, ban hasi kico, awo ki mi mes ta bezig cu un ninety days challenge, mi sa pa hasi mas tanto cuminda limpi posibel, dus semper mi ta. Kico ta cuminda limpi? Cuminda limpi ta cumindanan cu ta bini direct di naturalesa, bon pregunta, pasobra ora nos kita nos mes un tiki mas for di kumindanan prosesá, dus kumindanan ku ta bin den bleki, den ka, den pakete, anto hasi mas kumindanan ku ta bin dirèkt di naturalesa, dus no fruta ku bèrdura so, pero nechi, simia, granosnan spesifik, mane super foods, super nutrients, dus tin sierto kosnan, bifòrbèl un rishi mushroom tin hopi mas fitamina ku un crop salad. Yeah. Sa con aunque crop salad ta berdura, pero nos mi tin cu wak ok cua di esnan nan otro ta duna nami hopi mas vitamina cu por mantene ora ei e vitalidad cu mi mester, anto mi curpa no ta haña hamber pasobra el a haña su su insurance policy di nutricion. Yeah. Comprende? Dus ora ei e balansa di esei. Dus e perse di clout mester baha, e quimico cu e toxins nan mester kita pasobra e curpa semper ke mas di locual bo dun'e. Pues si bo ta dunando e quimico e ta bay semper ke mas di quimico. Anto si tambe nos ta repara ora nos ta detox, den begin ta duro, pero despues ora bo curpa ta cuminsa acustumbra, bo curpa mes no kere mas. Osea el a cuminsa sali fo'i bo curpa. Bo curpa ke mas semper de lo cual bo duni. Entonces ora ei ta e aspecto di parasito, e aspecto di quimicos cu chemicals anto tambe agrega. Anto p'esei den nos detox no ta justo of bo ta keda sin come, nos ta come, nos ta make sure cu bo tin un ratio di goeie vetten, goeie protein anto Complex Carbohydrates ku bo tin e balans ei pa bo por hasi detox. Pasobra pa sierto detox nan ta bai un tiki muchu strèng anto e nos ta hasiel den un proseso hopi slow anto hopi estrategikamente modifiká pa hende nan por haña long term result plus bo ta siña. Siña kiko bo tin ku kumpra. Si bo ke bai bai e paketenan bèk kon ta lesa kiko nan ke men, unda bo tin ku wak. Tur asina nos ta siña nan tambe pa despues nan por sigui. Riba etiquet tin asina tantu cos y tin asina tantu cos scondi tambe cu bo tin cu paga tino riba dje somnan op pa bo yega n'e total sugars hoeveel e ta overwhelming hopi bon. Pa e detox aki Olga cuantu aña un hende mester tin minimo anto si tin maximo? Sí, a bon pregunta. Nos no tin mínimo ku máksimo, nos ta bisa semper nos por adaptá. Manera awoki mes mi tin un kliente di ochenta i nuebe aña, anto e ta hasiendo privá ku mi, dus nos ta hasiel'e hopi mas modifiká p'e, di e manera ku nos, ku e por hasiel e bon. Anto ya, nos ta bisa muchanan, ban bisa di e seis aña, entre di seis ku dieciocho aña nan mester tin nan mayornan huntu ku nan, òf nan aprobashon di nan mayornan. Pero ya, si nan tin un yu ku tin problema, kesheinan, semper nos por hasi, biforbènt, un private session, anto arí nos por Mi por puntra e yu huntu ku e mama ke gusta ke no gusta. Mi ta ègt find out kiko nan kiko nan debilidatnan ta. So i nan e ora mi por tackle pa oké ban switch ta mas e alternativa. Anto mi por figure out tambe kiko e problema eigelik ta pa mi por guiele. Dus ya eigelik ta nos ta bisa fu e ora muhé ta na estado kaba bo mester kuida bo yu. Anto einan kaba bo por hinka hopi sierto kumindanan sierto yerbanan sierto. Kosnan ku ta ku ta adekuá ku por yuda e beibi kuminsá krese tambe hopi mas potente, hopi mas salú. Nos a wak ki mes tin un studio ku den e umbilical cord tin hopi toxins kaba. Dus si e mama ta hasiendo tin haña hopi toxins di komementu pero tambe di kosnan ku nos no por kontrolá. Environmental toxins tambe si por opnin. Dus for eigelijk fu chikitu kaba nos tin kuminsá. Yuda nan mas tantu posibel pa nan por ta low en parasites anto increase e value di e comida. Nos televidentenan ta mandando pregunta. Un televidente ta puntra kico exactamente ta nifica come balansa? Hopi bon, importante, hopi importante. Hasta ora un hende ta pensa cu nan ta come salu, hasta y nan tambe semper nos mester puntra nos mes ta kico esey ta, dicon. Pasobra si un hende ta comiendo kumindanan di naturalesa, manera mi a bisa, ta hopi nos tin ku bai wak di una na bin, si nan ta organic òf nò, si nan a spray pesticide, insecticide, si nan a pone hormonan, steroids, antibiotica, si e ta den plastic, tur esei nan eigenlik nos mester wak. Pero mi ta bisa tur e kos ei por bira hopi overwhelming, pasobra ta manera mi tin wak tur kos, asta mi kuminda. Semper nos por bai mas dip, mas dip, mas dip aden. Pero mi ta bisa kuminda balansá. en general ta hasi mas cuminda cu ta bini direct di naturalesa en bes di cumindanan cu ta bini di pakete. Anto hasta si ta carni ban bisa, si ta un galiña, laga nos come un galiña, un carni cu a crece den un cura cu a haña solo, a haña vitamina D di e di solo direct den su curpa cu tabata contento, cu tabata feliz, no un galiña cu na hinca hormonen, steroids, antibiotica, cu no a haña luz, cu a sufri, tur esey ta un energia cu eygelik ta bay translate pa nos ora nos come. Dus nos mester hasi algo cu tin menos stepsnan di proceso as possible. Anto eynan nos por bay mas y mas na un comida balancia. Anto semper nos por sigui bay mas diep, mas diep, pero at least nos mester come mas tanto comindanan cu ta di, bin direct di naturalesa. Ok. Bo ta durf bis duna prijs di e detox aki? Sí. Of ora nan bai bo website nan por mira esei? Sí, ni por share. Dus nos tin e grup detox ku ta pasobra e ta un programa internashonal. Na dòler e ta noventa i sinku dòler, pero na Florin esei ta bira shen setenta i tres. Nan por paga online mes via MCB ku Banko di Kariba via Zento òf nan por transfer. Anto esei ta pa dos siman. Dus e dos siman ta konsistí e partisipashon den e grup chat E ta konsisti den e grup zoom kòlsnan ku nos ta hasi, dus e video kòlsnan, plus e akseso na e plataforma ku tin hopi informashon pa nan por siña derover. Esei ta grupo. Den pa personal, nos ta tuma sierto kantidat di hende nan so pa luna, esei ta kuminsá na dòler, tres shèn nobenta i shete dòler, ku ta shete shèn binti tres, anto esei bo ta haña tres kòl, anto bo ta haña dirèkt akseso na mi pa dies kuater dia. Si bo mester èp mi any day of the time, bo ta haña connections bo ta haña, su por, mi ta echt letterlijk tene bo man throughout that process. Anto um, si e personanan ke pa mi sa haña un free consultation, esei ta gratis, mane nos tin cierto events nan tambe kende nan por bin siña, mane mañan nos tin un event di dies honor pa uno, esei ta enteramente gratis. Dus nos tin diferente nivel, no? Anto e parti di e three months program ke la hasi ta diferente prijs, esei ta un investment mas haltu, Pero esey ta depende e persona anto ki paketenan ke anto ri esey mi tin ku wak ku nan por app mi pa pa nan e mas informashon. E ora ei bo ta wak tur kos e ora ei personal bo ta personifiká e manera bo a hasi ku Aisa bo ta personifiká su su su su journey bo por bisa. Oké. Mi ker a indiká tambe ku mi ta registrá òf mi ta e promé Health and Lifestyle Coach sertifiká ku a registrá na GMM. Mi hasi un petishon, dor nan aseptá. Dus e ta un bon logro pa Kòrsou. Pero SBB ainda no ta kubriendo nos nos gastunan. Pasobra nan mester bai traha e leinan, keseinan. Dus nos ta spera pronto esei lo por wòrdu hasí, pero ainda nos no por, dus nos no tin e akseso di SBB. Por nos ta algo cu e persona mes tin cu haci, pero manera nos ta bisa ta un investment, ta un energy, pasobra ora bo ta willing pa invest, no seng so, pero bo energia, bo disciplima, disciplina. Anto, aunke bo ta bisa ay mi no tin disciplina, nos por yuda bo cu esey, pero cu bo ta invest bo, bo, bo, enteramente bo mes den dje, eynan e resultadonan ta bini. Anto, Isa ta un hopi bon voorbeeld cu el a go all in. Dus el a echt haci e three months, el a haci detox, el a compra tur e suplementosnan, anto, Y nan nos ta mira hopi den nan cu a bay all-in ta suma guaña mas resultado tambe, obviamente. Pero no ta tur hende por afford tur cos, dus nos no ta obliga e personanan pa cumpra tur e suplementonan. Nos por cuminsa na bisa bo kico ta bon, anto e prijsnan ta cuminsa na trinta i sinku florin bay ariba. Anto aunke ban bisa y nan bisa mi no ke haci detox, mi ke cuminsa cu e suplementonan so, mane a esa haci den bagen tambe por. Anto nos tin hende cu tambe ta haña hopi resultado cu nos suplementonan so. Tambe ta posibel. Ok, hopi interesante. Un sun televidente ta puntra, Por hasi limpiesa ora ku bo tin un vette lever? Bo por kura di dje? Sí. E palabra kura nos no ta bisa esei paso esei ta algu ku ya e persona mes tin ku ta kura ku tempu. Obviamente nos no por yuda bo kura pero esei ta bo mes pero nos por duna bo e tulsnan, nos siña bo ki bo tin ku hasi pa bo yuda bo lever traha mas mihó. Bo ret liever cuminsa traha mas mijo y nan obviamente bo curva ta bay haya mas resultado. Anto sigur sigur nos ta nos ta recomenda bo soba higra ta un organo cu ta in charge e ta eigenlijk e tin e meta pa limpia e curva mane un sak di shushi bari shushi pero nos no ta saca e shushi for di shushi nos tin cu haci e limpieza pa nos limpia e higra anto e higra ta cuminsa traha hopi mas. Miño anto higra nos ta papia hopi di dje den nos programa higra ta ta tin hopi funshon den kurpa kasi treshen funshon wow entonces e ta yuda ku hormonen e ta yuda ku e thyroid from T three e ta kambia na T four e tin hopi diferente aspekto anto ta hopi importante pa nos yuda hasta bivorbel vitamina D ku ta un kos awendia ku hopi hende ta baho den dje vooral e nan ku nos nos ku ta bruin ku ta biba den hopi solo tog tin hopi deficiency di vitamina D korèkto No solamente tur cu nos ta prende, pero tambe paso e higra no ta traha un dopi bon. E higra ta eigenlijk ta cambia e non-active to e active vitamin D. Dus hopi cos, mi a menciona tres, pero ta tres shen cos tin cu e higra, dus ta hopi importante. Anto a esa, si mi tin maki share esaki, pasobra mi sa cu bo a share personal, of publico esaki. Dal bay. Aisha ta tin un mancha na su carganta ora el a yega cu nos, anto el a ripara mes ora cu e si tabata un problema di higra. Anto tur, despues cu el a bin conta mi cu e chocolate cu asina, mi di, ok, ya. Esei mes. Dus ora ya su manchanan a ba pasta tòg a esa? Sí, kasi bo no tin nada mas. Sí. Bou di mi wowo, anto mi rodianan. Sí, rodianan hinchá i ta tin un tiki moeilekheid pa kana. Dus si bo tin hopi doló di kurpa, si bo tin problemanan di higra, kolesteròl, tur eseinan e detox ta yuda en general. Anto asta parti mental, si bo ta sinti bo kansá, bo no por focus, bo no por konsentrá, anto esaki ta asina importante pasobra nos ta produsí ku nos kurpa, nos. Mente sober dor nos kurpa, dus si bo ke bai dilanti den bo bida, bo ke manifestá, bo ke gèt promodo, bo ke gana asta mas sèn, e kurpa mester ta bon, bo nos mester ta vibrationally fit, anto e kurpa mester ta limpi pa e por logra i nan. Dus definitivamente mi respuesta ta sí, un hende ku tin hira i nan e sey ta hopi importante pa hasi. Pase detox. Hopi bon. Nos tin cu cera. Lastimamente nos por sigui papia dusha asinaki riba detox y forma di biba, forma di come lifestyle. Pero bo tin mag di invita nos televidentenan pa join bo mañan. kiko ta bai tin mañan y pa join e detox tambe. Si bo sa por libramente app nos na via app dus plus sinku nuebe nuebe nuebe enton nos app bo ta mira abou ta sinku dos dos sinku sinku sero seis si bo ke pasa seka nos na shop nos por yuda bo nos por tende bo nos por apoya bo anto pa bo haña e consulta consultation gratis seka nos anto mañan cu Dios ke nos tin un event cu yama cocoa tea dus ta un cocoa hopi mas natural cu esnan e industrial levelsnan, pero nos ta bai siña over di esei, anto tambe por siña mas over di nos produktonan. Anto si bo ke partisipa ku nos, join nos komunidat, nos tin un komunidat hopi bunita na Kòrsou, tambe hendenan dja afó ku ta partisipa, anto nos ta kuminsá nos detox dia nuebe di sèptèmber pa dia binti nuebe ku ta tres siman, nòrmal nos ta hasiel e dos siman, pero e biaha aki ta tres siman, pasobra ta un di e dos. tempunan mas importante di aña pa detox cu ta e equinox. Nos tin un na mart, anto un na september cu ta okay. equinox. Nos haci detox, by the way, henter aña, casi tur luna, pero esaki ta hopi importante. Dus, uh, join nos, bo por wak via mi website olgajob.com también pa boña mas informacion daarover. Anto, ja, si bo ke papia, bo ke, bo ke haci pregunta, bo ke tende mas over di nos, bo por app nos liberamente. Danki Olga, anto danki na Aisa tambe pa comparti bo historia asina bunita, un un conversion ke men mi ta mi ta sinti e felicidad ku ta brota for di bo sinta banda di bo. Danki Olga. Yes nos a combersa asina aki ku Olga Job, nos por a tende di dje e detox ku ta na kaminda, mañan bo ta bay ser a conoci ku un cacao Hopi special tambe na su shop. E ta keda na Oude Caracasbyweg pega cu Larry's. Esey ta hopi facil pa bo haña. Olga Job, nutricionista integrativo y tambe Aisa Henriquez cu ta cliente di e programa di Olga cu a comparti su historia cu nos. Ora cu nos ta back nos tin mas pa bo den Draai Merdia.